hi this is your main dj jeba jackson hashtag ikona for the love of good music loko u lava mc wa ni kuma u lava dj wa ni kuma u lava sound ya quality hambi u lava live band hambi u lava sound na dj wa ni kuma u nga rivali ku kulisa channel leyiwani ya g1 solimakamu channel yi kula yi ta ringana ta van'wani inkomu

emadyambu lamanene hi le ka g1 solima ka muchanel chanel leyi nga number one misava hinkwayo yi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla emadyambyini ya siku ra namuntlha hi le ka episode 2 ya um, uh, na manyikos manyikos xewetani vayingiseri hayi ringani mixeweta hayi hi yena manyikosi lowani lava ni tivaka ngopfu ni tirhisa ra- eh, ra manyikosi ni rhandza ngopfu mara loko ni ri hala eh, mi tirha tirhweni na hala swikolweni ni tirhisa ngopfu ra george ku ni ndlela ku va nga bayiseki kabungeni jesus kreste okay um manyikos Aye. vhiki leri nga hela ne a mi fiki laha ka ku Se xinhwanyatana lexiya xi ku, Hi ta va hi tshamele ka tafula leriya. E laha na hete ku vule ku a Pitori vavasati va le Pitori a va ncengi ene ku why ni ku a va ncengi phela mi kuma ku Joel phela hi ku maybe e e na munhu a huma kwala wa kwala wa kwala hi le kwihi kambe la ka Mudavula ne a ka fa la ka Mudavula lawani a Pitori swi nga cinca phela le ma swi tiva a ri Mutsonga kan'we a hlafuka kholera leyi a hlafuka a nga vulavuli Xitsonga lexa ku bayizisa a vulavula ti-language tin'wanyana so hi Joel ne.

byo ku nata dya va vela va hisela vanhu vona va le ku vulavuleni va le ku vulavuleni swa ku dyi vuya ti fa ti teka tibeke na tifoni dyi yisa le ka tafula leriya ene ku swi voneni phela mina ti fa ti tshama leyi se leswi a swi vuya leyi kasi ku twanana dalo loko vanhu lava tale ngo kasi ku twananiwe khale lava loko va vuya fika va ti hlamarisa laya yi ku beka mina foni ya mina yi kwini ni ku a hi chomi ya n'wina i teke swilo swa i swi veka tafula leri ri nga layani so n'wi landzeni swi famba va na yena swi ku i ndlela yini ndlela yini swo swo bayisa hi xi- hi xilanguage ya ni nge va hi yona swo kona mina ni tsandza phela language ya vanhu valongo xi falaka lowo phela mina Mm. so matsolo ku ri ku hi mixela mixela ngopfu ya na mi twisisa eh se hayi

ni fika ni hlamula eh, luxiya Mm. ni hlamula so Eh. ku ni hlamula ni fika ni ku um kumbe hi vulavula nyana e disa dyin'wana laha hi dyin'wana ni dyi ni hlamula hi dyin'wana Mm. Ju- eh, my brother you will pay the bill now Mm. mayiswa ku dyivula njhani Mm. phela ku na mabodhlela laha ku busy laya na hlangana sweta swetiwile kuma ku machine lowu wu ndliwe khale na ha ri lava byoko ha hetisa lebyiyani na vafa lava hi le ku tita mijoyini ya jiwani xoko xisa xi ni byela xi matlana swi vona ku loko xi nawu xi pece xikopi le ku atimeleni kasi swi vomise lowani loyi wa tirha n'wana wa xikolo Mm. mi solo ni xoho laha ndzi pakeji swi aya laha nga ku minkarhi ya tinumber number six Mm. Eh. Ni ku hayi ni ku hayi no but eh, a ni- se na cinci phela mina na chuwanyana nkarhi wun'wanyana mavito nga hamba muthu ra xibamu or swin'wanyana Mm. no hayi i- a ni ta n'wi vutisa swin'wanyana i- swin'wanyana kahle kahle swo ncengancenga kwalaya Mm. ivi ti ku okay ti ku vhayi a ni ngi yiwe jiwani Mm. a ni vhayi va byemisa ni ku hayi mzee, se na ku jikajikela se ni hundzuka xipunta laha jiwani ni hundzuka xipunta hi laha ni nga dyondza kona ku um evuton'wini i fanele i tlhariha kun'wanyana ku ta bayisela Yeah. so i mara ni ni vuye se na mina se ne ni tirhisa strategy xin'wana se na mina se ni vuya game two loko se ni swi ta a ndzi se na swi tiva vanhu lava la Ku- ku hanyiwa hanyiwa njhani. njhani loko ni Yeah. khome mali a wu nyanyuka a ni byela na mina se vanhu ku mfo ti kumele six ya wena tshamela hansi vavasati lava va tshika vavasati hi mbyala va ta ku ba ene swi tela vanhu vo tala n'wana ka ntshava na voko va fa phupura ku bata ni thandi tswala n'wana swin'wana nga swi ndza ri byela ku yini ni ri byele a ri ni twi ni kona ka ni ri explain ku mfo la nga fiki nganyi ku xava xava mabyala xava xava mabyala lava tele loko se ti fika a nkarhi wa so a va ha vi na wena Yeah. relaxa so loko swi ri sweswo hi jiwane ni ve ni dyondza lahayani ku heyi evuton'wini ne eh, nkarhi wun'wanyana i nga i xaveleli na. Eh, nga- na ku xavelela nkarhi wun'wanyana me hi jiwane na munhu ni- mina mbilu leyi ni nga na yo sweswiwana ni hi jiwane mina munhu wa ku lungha ni mara mbilu leyi ni nga na yo sweswiwana ni vulaka a no a no i lesson kahle ya ku eh, loko ni va ni ri movheni ni Yeah. ni khandzise van'wana lava maka maku vo lavaya vo vo bayiza bayiza lava a mina yi emapatwini ni mu chicha

Eh, ku na xitori xa tshamani xi daya jiwani a hi famba hi timovha to fana so mm. matwisisa mm. like loko hi famba hi timovha to fana mina a ni chomi ya mina loko noko a hi timovha to fana mani nga se va na movha at eh, that time i think a ku ri 2014 mm. e a ni nga se va na movha mina mara misa loyi a ni tshama na hi mina a ri na movha na misa un'wana a ri na a ri na movha leti movha ta ku a ti fana ku ri e, e tipholo tipholo leti ti fana ti sunroof so so Vayisa lava a va tiveka laha Yuropa laha ku loko va fikile va fana a ni ma timovha timbirhi ti kha ti fana nyana ni a mi jikajika swin'we swi ndyangu i lowun'wani i i i i close ngopfu i close ngopfu too much se se nkarhi wo tala ni kuma ku movha liyani na na na yi dirayivha na and ndzi tsakisa mhaka tinene lexiwani mara n'wana n'wana xin'wana swa vava vuton'wini he byi ta leswiya swa ku loko hi ri famba hi fanele leswi kuma a ku na a ku busy ne na dirayivha mina. loko ku ri busy ne ku driver xo xi hisa lexiya hi xoxe eh hi xoxe ku ri everywhere loko ya tiphakeni ku ri na tinani ku driver xi hisa lexiya ku la ku nga ta ku wa busy ene eh, se ene na n'wi vona me se vutlhari bya yena ku le ku njhaka sweswi n'wana ene na mina swi kota leswi Mm. sungula ni na nkuma ne so ene nkube laha se ya a nga rita a nga a nga tlhafuka ku ya la nga munhu ta popa la loko a ri ta popa a- a vula hi mbilani loko a vula Mm. Yeah. eh mhani mina swi kota dama n'wi tlhari hi ngo ni ku aluwa i twa namuntlha ta popo namuntlha ta n'wi komba vutlhari bya yena lowu un'wanyana wa chomi ya koko leti wa dyi na mali phela leti yayo a dyi setaseta phela a nge zana mina a na ha lavalava ntirho hi that time mm. hayi fika hi nghena tlhelela kwala europa nkarhi wa kona e loyi hi nghena na yona hi fika hi nghena a v i p loyi hi nghena a v i p so

misolo ya fika a nghena vip laha hi fika hi tshama laha hi fika hi tshama i byela mina misolo i ri hi mfumo kumanyana xitokonyana hikuva a ku na problem a xi nga na xitevi lexi a xi tiyile jiwani a yana lawo mi ta kuma ku luyani le jiwani a nga na problem ya mali a nga na problem yo spenda miswa luyani i right ya a hi swona swo ka n'wina swo heleliwa hi hi one point five e-e a lexiya lexi tiyile xisa lexiya xi fika xi ku zamazame manyikosi ni jikajika ni jikajika ni jikajika ni kuma swin'wana swi ri four kahle ku dlaya jiwani hinkwaswo mara ni vula ku lwa n'wana wa ka- wa- wa- wa- wa- wa- wo va nga ri kahle ngopfu ani i lo nyuhela leswaku mara xikandza xi vona ku xi fresh lexiwa xikandza lexiwani ha ma ta ni mavitana fika ma tshama lana ni mavitana ni va xavela kahle ani se ni tiva swikiki leswi va kona ku lava ku tirhisa- tirhisiwa ku yini a ku ni tshemba ku lava nge tsutsumi lava hi mhaka ku lexiya xa mali phele lediya Yeah. hi nge heleriwi

a ma swi koti ma chava lama endliwani ma chava a tlaku lava ma langutana ku rhandza ku tlatla munhu lowa hi xi vitana swi oxa nyama mm. hi vona va kota ku xa organiza lexiya department le pachuka phela hi kona hi rhumbini kwala a ma swi koti vulavula va yisela vana va tiva swinene Se ndzi vona goho xisale xiwa obvious xi na mali ka teka xo lowo saseka ngopfu ni ku bara phama swi nge ni hluli swa swa boko na swi tiva a ni swi vutomi lebyi a byi tiva na swi nge ni tsandzi Yeah. hayi tshamela va vitane mina xo sungula u loko va lawuriwe hinkwana ni ku okay se na nga xava yini mina yi rhandza ku nwa mabodlhela vhele laha cause a hi ode jameson eh, select reserve tai two eh, na na na na na henisi na am- na va ri switlhangu swa swi la am- eh, amarula ivi leti n'wana ti ku lava tibiyabiya nyana na swi swa dakona ku ri yini kwalaho se ni n'wi twa ka vava hi swona be ni tlhaveko laha hansi ni n'wi swi ni nkoka swo dyi mani be mi bye vona u ta endleni why hi nga ndli swo hi bra mina ku swi ku le ku nandzikeni lawa hi ya hi ya xava kunene kwaleni bye hi hakela kwaleni ku swi nga hi jump-isi hina na van'wana lahawani jazi wena so so swi vona hi vo xi vanga laha leswi nga ni express plan ku ta tala tibere letiya ni ta ku khomisa leswi a hi problem hayi no it's fine a ku okay xava a tisa mabodlhela mani yimela ni fane ni ma khoma ni ma khoma ni ma khoma ni vhaya ku swa ku mabodlhela mambirhi ma select reserve na henisi na amarula so loyi tata na bacteria six ya chara leya leyi n'wana nga ti a nga yini amarula yi lava inani yena kona cause vanhu va lava dyi va ta hlava hi jona ka henisi no fika le a ni khomile jiwani ka ni tlumba tlumba wona ka ni wena wa kona ka ni wena wa ku busy phela kole a nga swi teke enhlokweni la so nge mese la a nga swi teke a nga swi susa loko ndleke yini laya hano ni fika lani ni ni- ni meka sure ku va ni vona vanhu va yena va fanele va ni vona vanhu va yena vaya Yeah. mara ni famba leswo nga a no rhumiwa nga ku mina Yeah. Eh, ni fika ni veka laya ni fika ni ni- ni fika ni byela e lexo saseka xa ku va ni nge a yi fe xi khoma hi mi hi sola mali ni ku hi- musi mixapu muti a ni mi ta hlaye hina na leyi kona xave leswi wa mina ni ku xilepi xi kwini xilepi xi khomo kwalayani ni tlhela xi khoma leswo loko ni tlhela xi khoma swi ntango ene wa swi vona ku ni khome xitepu lexi a ingaku na xi cukumeta ni xi cukumeta ehansi hi xiwani xi wela hansi laha no xi vomi xi ku a na mhaka na swona kahle kahle so ehe mi hi minxavo wa kona o byela swona loko swi komba ku lo rhumela swi ndlela xitepu lexi nga ku ta hlayisela n'wana or ta xi veka kun'wanyana wa wa xevhela yini hi xiwani xitepu lexiya a yi na mali se a ni cuvula xitepu lexa hansi kasi nhwanyana ya le ku ni voneni nhwanyana luya ande phava nina vula ku vona ku kule swipenda ma munhu va fana vo swi ndla vamani phava nima swi rhandza ku i xitatasi ka vona ku la ku tiva ku laha hi nwe ngopfu phava nina leyo jowani mihleketo ya vona yi hi ndlela yin'wana va sazi ku laha hi nwe ngopfu laha swipende ngopfu so ivi then ya hi tshame lani ni ku okay you know what loko no vulavula vulavula ro ni cinacina laha swi ta ni jump-isela because vanhu va mali a va cinacini mina ni kodi nsemi ninishisa lishiya miseni enishisa lishiya mina sinijiwani yikhomen kwalano Eh. hi nghena mavhengeleni a ka ha vuya hi le ka johanson makamu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla inkomu

u lava ku endla phati kumbe muchato wu kanakanisiwa hi nambara ya vanhu lava nga ta athenda hikwalaho ka swipimelo swa covid-19 eafrika-dzonga u nga vileli g1 sole makamu channel yi ku tela na xintshunxo hi ku endlela live streaming eka facebook na le ka youtube channel ku kuma vukorhokeri bya hina bela riqingho eka 0839589310 kumbe u rhumela email eka email address ya ntokoto studios at gmail com

ejiwani no khala zvanzi lave ejiwani kona zvo ndzi tlangu seni kule ngopfu eh, voti manyikosi eh, voti manyikosi hi me manyikosi wi ya eh, manyikosi wi kule ni fefeta ni management a ku na xirhangi ehe allright um miri se a mi ti endla xisa lexiya xa mali Eh, a ni ta xisa xa mali ejiwani mata njhani Ah, relax ejiwani tshama hansi so and a ni nga- a ni nga lombala kahle Eh, swi tlhe swi ni pfuna na swona leswiya vanhu va mali va dumeka va mbali kahle Yeah. va rhani swimbalo swa tilebulebulu Yeah. and va tlhela va mbala swa tilebulebulu laha Yeah. se mi relaxini laha so hayi nga tsaka swi ku languta na vulavula na swo kwatsa lava laha ku vulavula swi tikomba ku luya wa luya luya wa luya luya wa luya and leta din'wana ni fanele ni vile a ni fanele ya ka dona busy na foni kwala vula ka dona Mm. mara luyani va nga busy hi luya swi time mina Yeah, good. why di mana nga vulavuli why a nga jump is this guy ene hi a nga xava swilo leswiwani lava le ku tletleletswetlele ene xaku a nga vona ku lwa mali phela ku he mina he mina he he what what ya so hi xiwani loko swi ri swona matani hlayeni ni ku okay ni miyela ni ku wi lexa xi ku "Ah, are you okay are you okay lexo saseka Eh, na na na hinkwavo leswi tshama nga ni chekacheka hi xiwani se swa tirha sweswiwani he ndlela lava nga ta hlangana swona ni ni wara xilungwini ni leswo miyela ni tirhombisa ni

se ni swi vona ku ya hala se nga ku na wena hala ya kona va yisa va va huma peni va vona vona kwani grand ni kombisa lowa vhele cause hi mina nga n'wi approacha phela obvious mm. fana tlhavu ya ka mina loko la swin'wanyana ku xava na tigalu wala ku xava swakudya va ta ka mina ene ni tsakise yini ejiwani lexi nga tsakisa ngopfu ne mm. weta liya swi ni pfune ngopfu leswi swi va bela mina weta loko ni n'wi landza leyi va loko ni ta tikhoma tibiya letiya mm. loko a vuya laha a ta vula ku ku right laha tafuleni na a ta ka mina ka ni wa a ni juma ni tshamile ejiwani ka ni ku hi nga ni tlhavetela phone so

Nkarhi wolowo ku fambeni wa ku se ku fanele ku vhayiwa Yeah. ende hi fanele ha tlela ka xi hisa lexani nge loko se xi vona vanhu ku driver xona loko xi nga ri na vanhu ku driver mina Yeah. Eh. Ene se ku na vanhu obvious mi mi nge drive. e ni nge drive mina Mm. Ene va tiva ku hi n'winyi wa mali. e va ta n'wi n'wi wa mali Ni ku, okay ma ta ndla yini ni ku, okay hi ku mi hisa luya ni famba ni fanele ni fambaka na yena mina a tshama muti wa kahle and a wu tiva muti wa kosa a ni xi vhakela nkarhi wa ni vona na ha lavalava swipani na swin'wana swin'wana swo tani a ni fane xi vhakela nkarhi wun'wana kuma ku um fe ni tshama ka va mahantsongo fe ni vhakela xiza lexiya laha ni fe ni tshama tshama swin'we so so a ni swi tiva ku na malepula na swisimbasimba tshamatsama ku swi swo taniya laka ndzi ya xiza lexiya xa brahmin lexi xa ntonga loko se xi vona matihlo ya vanhu mara a n'wi ntongele leswi yena a twa ku mhani swi voni mara mi nga ni swi vona ni byela xiza lexiyana ka chief a se nkarhi wo famba na wona wu ya kwini ni ku xifi vona a na ku teka swin'wana na movheni kambyeni exi fona mele yi le ku timatimeni sa ti tshamanyana kwetini khebula maybe va nga ni chajela foni kwalawani i don't know a nyika makhiya tama ni vhaya ni ya le ndyangwini ya movheni ni fane chika leya switirhiso leyi ropa tlhantlhelela ndzhaku ndzi ni ya dlela ka exiyindlwaneni ni ta ni vuyela ni vuya ni a ni n'wi vuyisela makhemisa luya ku swa xikhome xa mina a ni vulavuleni na xafanele ku hayi mbyalani va le ku ni chajeleni la se ma vuli chajara ya a ni le ku hleketeni vhele hi ku hehleka loko swi ta ku vhele ku drive yena vhele mara ni vo e a nga swi tivi ku na mina n'wi ndla yini ya hayi samile kwala hansi ka fambiwa se loko ku fambiwa hi ntlhari ngopfu jiwani lexi ya mina ni fanele ni lava ku xona ni a ni xi lamisa luya ni ni la- ni la ku ni fostele ku a byi tshaye byiwani ha loyi nghena movheni a khatlakhatla se mi yisa lwan'wana luya i fanele i famba na yena kuma ku se hina problem a nga i famba swa yena luya n'wana a lo a hi lo n'wi vitana luya mujita luya ene vanhu lava va nge hambani
ma twisisa eh a nge yala a nge hambani mi swa cause luya a nga tshami kona laha hi ya kona ene i fanele a decide-ela ku ya i fanele a swi tisa ku yini se hi n'wi byele hi ku info hi nga va separate vanhu lavawa. Lava a va nghena la lava va yi two hi na ta nghena hi ri two ala wena famba so wo yi folowa it's fine hi swa va nge swi koti because a nga na petrol na yena ka ri la ri la hi petrol ya ni swi famba ya ka mani ka xi za lexiya xa xa xa xa pholo xa ni nge xa bramini loko hi vaya na ku tiva ka xi za lexiya mina ni ka kahle ngopfu kahle swinene ha hi fika ka misa lwana hi fika layani um hi fika hi tshama ha ri le kusuhini kwalaho se misa lowun'wana luya wa mali xi la ku vaya se na mani na luya mina nge ni tsakisa hi yena lowo saseka oh ene mina hi vona swi ni tsakisa ni lwewo wo eniwa nyana ni ha ni vona ku xikana xi ri kahle jiwani mavoko na ku i va na miri mara kuma xikana xi kahle ma kuma ma a ni tsakisi jiwani a ni voni nchumu hi jiwani so a ni voni nchumu hi jiwani serious mara loko a va ha ri kona va ni ta kuma ntivo va ni kula va nge ku na phora vusiku i twa phora vusiku tani loko mara a joni mhani tivi swi endleka swi endleka ngopfu ha le kaya e leswo e so so ni fa- loko a ti- a ni nyika attention attention nkarhi wa lako ni nga a swi ta ku i ringi data kona dya cause va dincengancenga na vona va ni va va ti tiva ku i lunghwerini and nkarhi wo tala va famba na dyona ni bya disappointeka nkarhi wo tala kwala a byi lavaka so va Yeah. ti- va ti- eh a byi lavaka so loko hi fika hi tshama na mina swi la ku vasi i byela xihlangi lexiya and loko hi fika la ka mina swi la Ni fike ni ni ni ni ndla leswo ni byela me xana vanhu ka ndlela ta fana mi a ni heta xiza lexi ni ka ta fana mi sa masimba nyana va ta vana va sotana because a va xava ri vhela galu nyana vhela ndleleni i swi swi swi swa McDonald's over swi ka duma hi swona ku endla ku va va na lockdown nkarhi wa kona wa twenty fourteen so loko fika hi ni fika ni byela me xana ku ni ta fanele va humesa masimu ka swona mati ya masi ni tiva i ndlwini bya mina luya ni fika ni pfula laha ku xavaka swilo leswiya swa lava va nga va ni vona lava mm. cause luya ni vhela ni va hlaya ku ri we u tshama kwini u tshama kwini swo taniyani e mi ngani mi vhakela luya swo taniyani so loko ni pfula masimba lani ni gamisa luya ni fane ma humesa laha swi ndlaku se hi le ka mina laya e nga ku le ka mina na mihisa luya ya xela na mihisa luya ka ku le ku xerheni laha ene mi ni u vhakela mihisa luya phela mina wu gede yaleyo e minkarhi yo tala xivhaka xi ndla ta ku hisa xana jiwani

ala ala va ka vanhu ene ene ma vona jovani loko loko se mi mi mi vuyeti ri nga ha ku tlanga na music lami lo relax a phela i kuma munhu wa le ku dyeka matsini loko i ri luma ri e batalaka va debetana la a va lavo swo tani e handle kwane ka swona jovani hi ya tin'wana ti ku tlhavateka foni a mi relaxeni laha hi layitana tv yo ka laha sweswo hi ka hi vona bolo um hi ka hi tlanga chana ya bolo ka hi lavalava i music nyana ka sweka channel o a

a swi faka va tshiki vanhu lavana a ni ku na swihompfa laha va mm. tlela laha mani ma it's okay mani because it's fine ni ku ntlhantlho yo for vona kambe ta dinge simple va ku yi tiva vanhu lava sweswi nga ku hlamusela swona ni i right minduku ne ni xoka ni pfuka na vanhu lava i tlha hi va na vona ni ngo tlhe hi va pfuka hi va xalanyana na swona na swi twisisa na mina mzi swi ndzi swa swona i switepe swa kona hi swa swi twisisa ku haxa i va lelalela lolo lolo ri nga na ri lelalela swona va ta ri twela swona jiwani ale ro a ri swi twisisa ku a va swi tivi ku ri na mali rona va ta ku bebe a ku xava mina laha se ri tisa tsela leswo ka ku vanhu lava hlayisa byala mara na a va swi vonangi sweswo Yeah. a va swi vonangi sweswo va tiva ku xava mali Eh, aya va ta ku xava manyikozi laha a ri leswo nga ku ri leswo nga ku eh, Jehovah, leswo ingaku, ah, okay leswo okay so i twa nga va twanga va ku okay eh matsale tania Yeah. eh ha lu ya vaya la uri vaya se mi sala na xo xinonda lexi eh ku ri mina na misa luya Eh. vana va lava ngani va yi four hi n'wina na n'winyi wa ndhawu eh ni mina ni n'winyi wa ndhawu Eh. na vanhu yena va yi four n'winyi wa ndhawu se i tshamiseki nkatsa yena swi a nga disturbi hi munhu mhani kotana na luya le halaya Yeah. hi se se nga disturbi hi munhu ene luya n'wana sale pitori swa ku chimisi Eh, lava vambirhi lava obvious a va mind na vona i vanhu lava ma va vona n'wina ku va ene hi mixo a fambe kahle lwe le pitori luya a luya n'wanyana Eh. mi mi a ni perinukini lwa lwa n'wa wundza swin'wana bcause a hi nga ri ni- a na mi nga tliki twa ni badi ra kona lexiwani kuma ku xa xo vexinta leswiwa loko xi nghena xi- a ni ri loko munhu ambale ntangu swi voni xo vhe xi khonta swi kuna swi ku a ko fambi nchumu va yisela hinkwavo ne a nga va nga va nga bayizisi hinkwavo khoma yi khomeni kwalani hi ta twa badi ra kona ku i yini hi le ka jiwansoni maka muchanel chanel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla namuntlha a hi ri na tata na manyuko so hi ta tlhela hi hlangana na vona nakambe eka episode 3 inkomu
Juas on the beats.